Үтүө күнүнэн убаастабыллаах Нөөрүктээйи нэһилиэгин олохтоохторо. Бүгүн биһиги библиотека иһинэн үлэлиир Дьүһүлгэн литературнай түмсүү туһунан эһиэхэ кэлсиэхпит. Дьүүлгэн литературнай түмсүү Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун биир сыллаахха Иван Прокопьевич Игнатьев кинигэ уйбаан тэрээһининэн тэриллибитэ. Манна нэһилиэк айар дьоҕурдаах дьонноро мустаннар. Кинилэр бэйэлэрин айымньыларын э, сүбэлэһэн э, суруйаннар, кинигэ таһаараннар бу баччаҕа дылы тиийэн тиксэн кэллибит. Онтон мин билигин бу бүгүҥҥү көрсүһүүбэр эйигини кытта билиһиннэриэхпин баҕарабын. Икки тыһыынча уон аҕыс сыллаахха тахсыбыт буруулу сылдьар хабыс-саҥа кинигэлэрдээх дьоннорбун кытары. Ол курдук Самсонов Егор Николаевич уонна Федорова Галина Васильевна. Дьэ мин бастаан Егор Николаевичтан ыйытыахпын баҕарабын. Егор Николаевич, эн дьэ бу урут урукку кэмҥэ суруйар дьоҕурдааххын олох дьон-сэргэ билбэт, истибэт этэ. Эн бэйэн үлэн да атын, онон оттон бу кэнники Сааһыран олороммун дьэ суруйуох санаам киирэн суруйан саҕалаабытым диигин. Онон дьэ бу аан бастаан туох санааттан бу маннык суруйар буолбутун туһунан уонна дьэ бу иннинэ ханнык кинигэлэр тахсыбыттарын баһаалыста биһиэхэ билиһиннэр эрэ. Мин пенсията хамарамын онтон наар ол туһунан анаабат этим сүөһү итиитэ эҥин арааһынай дьиэ үлэтинэн эрэ дьарыктаммытым ол сырыттахпына оҕолорум бэккэ туохтааннар төрүттэрин билиэхтэрин баҕарын бэйэлэрэ билэһэ баран көрдөспүттэрэ Ол диэн мин хэттэ уон саастан лаппат буолбутум. Ол туолан бараммын олох даҕаны хуруйар диэҥҥэ ханаа буолар этэ. Өйүм да куппат этэ. Ону ол билэмэбэр кэлэннэр көрдөһөннөр оҕолорум ханааларын туохтааммын кинилэрбин оҕолорбун ытыктааммын таптааммын мин бэйэ тугу суруйаллара суоҕа диэн ыйыппытым. Ону этэллэр, биһиги олох кыра да буоллар хос эһэбитин, эһэбитин илин билбэппит, бу эн даҕаны эдэрдээҕин эмиэ билбэппит диэннэр ону билиэхпитин наада биһи эмиэ курдук саарыахпыт кырдьыахпыт диэн улаханнык көрдөспүттэрэ. Онно мин ыттым оҕолорум көрдөһүүлэрэ миэхэ сокуон этэ. Алдьархай аны талааным суох суруйарга өйүм-санаам тиийбэт. Олох мөттөх курдук сананар этим. Ол гынан бараммын дьэ кэбис дьэ саатар эһэбин эбии көрбүтүм аҕам буоллаҕына оттон өйдүөхпүттэн баар этэ уон икки бэрэ өлбүтэ.

Эн өссө Хараҕылый диэбиттэрэ. Хараҕылый аҕам туһунан, дьэ аҕам үлэлээбитин иһин туһунан суруйбутум. Ол кэнниттэн эмиэ тохтон хаалбытым. Ол тохтообуппар буоллаҕына оҕолорум эппиттэрэ кэбистэ өссө суруйбээн туохуттан эмиэ суруйдиа буолта. Оннук халҕанан халҕанан бу Мин бу кинигэни Элийдээх Нускуурдаах Оҕо саас диэн ааттааммын, аны сэрии алдьархай улахан ыарахан дьылларыгар саха иһигэр айдааннаах суут бөҕө буолбута, кураан бөҕө буолбута үрүт үрдүгэр. Ол кэмҥэ биһиги Охотскай пирогоска таһаҕасчыттан таххан ааллаах үүҥҥэ таһаҕас сиэр сирдэригэр онно олорбуппут. Онуттан аҕам туһунан манна хайдах онно түбэспиппитин бу кинигэҕэ суруйбутум. Онон бу кинигэҕэ биһиги кылгас олохпут. Мин

Өксөкүлээх Өлөксөй тапталлаах буола миигин чичибахха президеннэй туохха үөрэппитэ. Ол киниэхэ тапталбын хаманна бу кинигабар суруйбутум. Онон бу кинигам Кулаковскайдарга күндү киһи буолбутум ол кэнниттэн. Кулакуобускайдар буоллаҕына, миэхэ дьахай онтон ыла туохтаабыттара. Биир оскуолаҕа үөрэммитим, ол Арыйса Реасовна диэн суотту дириэктэрэ уонна Атос Ариасович диэн наар култуура үлэлээбит киһи быраата. Миигин өрө туппуттара. Онтон не бу Иккис кинигэбин Олоххо уоссуба дьулуур диэн ааттаан бэйэм мантыгам Кылгас эбит диэммин бу кинигэ. Кылгас эбит биһи олохпутугар толору тугу биэрбэтэ диэммин дьэ бу иккис кинигэбин суруйбутум. Дэ маннарба туох бу кинигэлэр Манна аахпыт дьонум, олохтоохторум, табаарыстарым наһаа хайҕаабыттара, сөбүлээбиттэрэ. Онон ханаан улаханнык көтөҕүллүбүтэ. Ол көтөҕүллэн, дьэ бу иккис кинигэбин бэйэм толкуйдаабын. Аан маҥнай улахан убайым олоҕун суруйбутум, кылгастык. Онтон кыра убайым олоҕун суруйбутум, туох да дьахай эрэйдээх-буруйдаах олохтор этилэр оччотооҕу Ол кэнниттэн армияҕа баран бараммын кэлэммин хайдах олох туһугар охсуспутум туһунан бу кинигэ суруйбутум. Онон бу кинигэҕэ мин кыра үөрэхтээхтэр кылаас үөрэхтээхпин. Этим онон туохха бу киниганы оттон ону барытын кистээбэккэ суруйбутум. Ол гынан баран үйэм үйэм улахан аарын наар парараабыдан үлэлээбитим.

хас да кэпсээнинэн манна рааһынай кэпсээн уруйбутум манна туох оһох баар диэн ааттааммын ити мин ховузан иһин курдук дьону туохтаан үтүктэн курдук оһох баар диэн историческай эмиэ манна кэпсээн бар уонна манна биир хаамыы улахан хомолтолоох Яков диэн киһи бэйэтэ кэпсээбитэ тыыннааҕар көрсөн Майаҕа. Ол онто ирдэтэммин бу манна Яков диэн кинигэн кэпсээни киллэрэммин эмиэ бэйэм ханаабар үчүгэй соҕус диэммин туохтаабытым. Үчүгэй соҕус дии ханааммын Яков диэн ааттаабытым бу кинигэни. Онтон Төрдүс кинигэбин суруйарга дьулуспутум. Онно буоллаҕынан мин кинигэни суруйарбар бу туох Якубтан ыла маннааҕы библиотека үлэһиттэрэ хаамыы тапталлаах ыччаттарым миэхэ улаханнык көмөлөспүттэрэ ол иһин мин кинигэлэр икки кэнигириэм түргэнник тахсыбыта Оннук көмөлөһөннөр миигин кынаттааннар, миигин хаҕаабын көтөҕөннөр төрдүс кинигэбин суруйан барбытым. Бу төрдүс кинигэбэр эмиэ туох баар күүстэрин уран көмөлөһөн мин кинигэ булхан аарым кинилэр оҥорбуттарын кытары саныыбын кинилэр үтүөлэрэ. Бу Килигэрин туохха быйыл ааманнай тугунан халҕаабытым. Хуруйутун хаҕалааһынын кыһыл көмүс куобах диэһинэ. Онтон кыһыл көмүс куобахтарыттан икки кэпсээни хуруйбутум. Кытаарах дьылларга олох иһин охсууһу диэн уонна ол кэнниттэн Салдан Дегорный Марыгын диэн дойдубар киһи ураҕан истибиттээхпин. Дегорный Марыгын диэн киһи баар эбит. Ону болла мин хэттискэ үөрэнэ сырыттахпына сэрииттэн кэлбит Мавров Андриан диэн киһи миин куру күлү гынар этэ, көрдөр эрэ. Моройо ты быга боло бэм төрдүттэн кыра уохтаах ти. Осколада кыратым. Көрдөрөрө Халдаат Ньымарыйдьыгар ньымар иһин диир этэ. Ол иһин ити кинигэбин мин аҕыйах киһиттэн арааһынай эмиэ туохтай эһэйии дьон туттан иһин ыйытаммын туохтааммын онтон идея киирбитэ. Онон бэйэм ааппын биэрэммин Дьөгүөр Ньымарыгын диэн кинигэни туох кинигэбэр киллэриэмэ суруйбутум. Онон Кэнники төрдүс кинигэм эмиэ ээ, кэпсээҕим уһун этэ, ол Суор кириэһэ диэн. Ону эмиэ Охотскай перевоз туһунан онно олорбуппунан оннооҕу дьон олохтоох дьоннортон геройу дэлби холбоон игиннээн Томпоҕоттон геройу холбооммун Суор кырыыһа диэн кэпсээни суруйан таһаардым. Ол кинигэм онтон быйыл тахсыбыта. Ол кинигэбин онтон бу көмөлөөччүлэрим наһаа активнай үчүгэй буоланнар аҕыс эрэгий суруйбутум. Кинилэр бэчээттээн иһэллэр, мин була суруйан иһэрим. Аҕыс ыйынан уже бэлэм буолан э, пилешкаҕа киирэн редакцияҕа киирбитэ. Онон аҕыс ыйга биир кинигэ төрөөтөххүбүтэ. Билигин оттон туохха холобура кэпсээннэрбиттэн күрүлгэн диэн атаххыбыта биир кэпсээн Биир кэпсээн буоллаҕына, бу Чолбоҥҥо Хэмсээҕэ таххыбыта. Аны туран, туохха Майаҕа кистэлэҥ иилэр диэн хоһоон суруйбуттара майалар бэйэлэрэ. Ол хоһоонноругар биир кэпсээммин киллэрэннэр миигин ыҥыраннар презентация ыытынаран бэлэхтээбиттэрэ. Ол кинигэни онтон иккис кинигэ Мэҥэ Хаҥалас таһааччыттара туохха Ааллаах Үүҥҥэ диэн холкуостаахтара Ааллаах Үүҥҥэ диэн алдьаһайдаах үһү халыҥ кинигэни таһаардыттара музейдар Майа диэнэ. Онно эмиэ мин биир кэпсээмин киллэрэн барандар ол таһааччыттарга оруобуна хөп түбэһэр кэпсээн киллэрэн барандар туохтаабыттара эмиэ ыҥыран презентация ырытынан бэлэхтээбиттэрэ. Дэтинник мин кылгастык кэпсээтэхпинэ бэйэм үлэм туһуна. Егор Николаевич, дьэ оччотугар булаана эн кинигэлэрин, эн айымньыларын бу сахан дьонугар, улуус дьонугар, нэһилиэгин дьонугар сүрдээҕин улахан биһирэбили ылан бу маннык тоҕус печатнай изданиеҕа тахсыбыккын. Вот теннэ диэн сыаналыыбыт биһиги. Онон бу, конечно, бу кинигэ таһаарар диэн сүрдээх үбэ-харчыны киһиттэн эрэйэр. Онон эйиэхэ бу маннык ким өйүүрүй, бу маннык кинигэ таһааттараргар? Баҕар бэйэн спонсордааҕым буолуо, баҕар... Дьэ, ону кэпсиэххэ. Ону кэпсээтэхпинэ, бу кинигэни Оҕолорум бэйэлэрэ хаччыларынан маттыган аҕыонча тыһычаана турбута. Бу кинигэни оҕолорбун кытта э, улахан убайым кыыһа балтым э, хаччытынан таһаарбыттара. Маны эбиэ оҕолорум хаччыларынан. Бу үс кинигэни оҕолорум харчынан таһаарбытым. Аны буоллаҕына оҕолорум этэллэр этэ туох дииллэрий диэн. Эн кинигэҕин олох атыылаама. Дьонго бэлэхтээ диэн. Э, оччоҕо эн үйэн уоҕа, эн оччоҕуна э, э, дьонгор сэргэҕэр элбэх ылга баар буолуоҥ диэбитэ. Диэннэр кинигэни атыылаабатаҕым билиин даҕаны. Оттон кэнники кинигэбэр эмиэ үтүөнү оҥорбута Николай Гаврильевич Педеров. Таххаммын көрдөспүтүм, нэмин үс кинигэни таһараммын бар дьоммор бэлэхтээтим. Барытын биир да оккубайбатым, бэйэм хаччыбынан туох таһараммын, таһаардым диэммин, онон көмөлөс диэн. Онтон буоллаҕына, харчы көрүллүбэт эбит. Олохтоох ааптардар игин диэҥҥэ, онтон туран бэйэлэрэ туохтаандар сүбэлэһэннэр, биэһин тыһынчаны биэрбиттэрэ. Оттон ону типэрапия кинилэр бэйэлэрэ бэчээтэппит. Бэйэм буоллаҕына, отут биэс тыһынчаны төлөөбүтүм. Онно тугар кинилэр кинигэтигэр биэрбиттэрэ, бэчээтигэр эрэ онтон атынын барытын туох отут биэс тыһынчаны биһирэбиттэлэр. Онтон инники соруктарын дьэ бу түөт кинигэн таһаттам хөп буолуо диэн баран быар кустан кэбиспэт киһи буолуоҕун арааһа онон дьоттон сааспыт даҕаны эдэр билигин даҕаны суруйар дьоҕур баар, санаа баар. Эн эдэ суруйааччын диэсинэ. Эдэр хуруйааччын. Тоҕо диэтаххына хокурсаата суруйдаабын. Онон кырдьык болар хуруйбутун эбитэ буоллар баар улуус да киинигэ хаатар суруйааччылар союзтарыгар киирэн эбитэ буолуо. Онон да билигин кыаллыбата ол да болар онно санааҕын түһэрбэккэҕин. Эн бу хааллардаҕын дьыгыччаккар, дьоҥҥор-сэргэҕэр бэйэн памятник тутаҥҥын. Онон инникигэр инники соругун туохха аһатарый? Өссө кинигэ хууһуруйа санаалаахын бөгөр Иван Николаевич. Дьэ, ити дьиһугар онтон эмиэ санаалаахпын бөҕө буолла. Син өйүн-санаам олус мөлтөөтө диэбэппин. Өйүн-санаам иһин сыттахпына иһин, хайатахпына иһин тугу эрэ өйдүүр, саныыр күндүкпүн. Онон Туох бу ааспыт сайын харахпын эпэрээссийэлэппитим. Ону тас араҥатына ыраастаабыттар икки харахпын. Аны быйыл буоллаҕына хараҕым сириэн диэтэ мөттөөтө. Уругу өр аахпаппын кыайан чаас күндүг аамынан бутулла хаалар. Онно ол туох курустаал уоппут диэбиттэр аны айын. Курустааҕым дьэ хайдах результаттанар, хайдах этиһэммин оҥотторобун. Ол оҥоттордохпуна холобура харахпынан үчүгэйдик көрөр буоллахпына мин биир кинигэни олох суруйар былааннаахпын. Ол кинигэлэр кинигэ суруйар буоллахпаттан эмиэ ааспыт кинигэбин кыһыл көмүс куомахтан хаҕалаамын суруйбутум курдук туох диэнтэн хаҕалыам дойдум дьонунта дьөрдүм ыалыгар урут олорон ааспыт дьоннор баар эбиттэр хаабый сөөлүк уонна мэккэйээнэ мырааттыылар Онтон саҕалаан суруйуом дии саныыбын. Ол кэнниттэн эмиэ хас эмэ кэпсээнинэн тахсыахтара буолла. Онтон таламмын кинигэбин ааттыам этэ диэммин баҕа санаалаахпын. Сөп. Аһаа. Дьэ махтанабыт. Егор Николаевич олох билигин сыала чуоккай. Онон оттон эппит тылын толорон биһиги киниэхэ кытаанах доруобуйаны баҕарыаҕын уонна өссө даҕаны кинигэ суруйан нэһилиэгин дьонун үөрдэ, турарыгар баҕарабыт. Биһиги Дьүһүлгэн түмсүүбүтүгэр суруйар дьоҕурдаах хоһоону айар, куолар, бааллар. Олорон ааспыттара ахтан-санаан аастахха, Матрена Евдокимовна Шишигина, Матрена Сидорова, Анна Макарова, Бу курдук үрдээх үчүгэй биһиги аҕа саастаах эдьиийдэрбит биһиги нэһилиэккэ хоһоон суруйаннар кинигэлэрин хаалларан барбыттара. Онтон кинилэри салгыыр өссө даҕаны биһиги кэрэ куоларбыт бааллар, элбэхтэр. Онтон бу бүгүн мин эһиэхэ билиһиннэриэхпин баҕарабын. Галина Васильевна Федорова диэн Бу биһиги эмиэ биһигэр нэһилиэкпитигэр эмиэ хоччу биллэ илик саҥа аат буолар хоһоон суруйуутугар. Ол гынан баран биһиги Галина Васильевна урукку тэрээһиннэргэ сырыттахпытына кини судьуйар дьоҕурдааҕын иһин таайан билэр этибит. Онон дьэ билигин бу быйылгы икки тыһыынча уон аҕыс сыллаахха Галина Васильевна дьэ дьикти бэйэтэ туспа суолу-ииһи булан, үүт хайаҕас булунан, Үчүгэйкээн диэн бэйэлээх бэйэтэ айбыт хоһооннорун бу кинигэ гынан таһааттарда. Онон дьэ кинини кытта билсиэххайын уонна кини бу хайдах хоһооннорун ханна бэчээттэппитин туһунан киник сэһэнин истиэххайын. Үтүө күннэн өртөйөн олохтохторо Эбээн туһунан көтсүбүт сиэннэрэ булахха бу айар үлэҕэ мин 16 сыллаахтан саҕалаан саҕалаабытым. Аан бастаан Тохайдар аһынар этим эмиэ хас биирдии киһитэ туох эрэ дьарыктаах, бэйэтин тренай, туохтаа буолуохтаах диэбит курдук, но хайда эрэ мин то эмиэ да иистэмээппин, баайбаппын, хайда тугу эрэ иһин күнэхпин ады буллаан бастаантан кыыһым үөрэҕим тэрбитэ, онтон үөрэммин анаан тэбэ бу хоһоон суруйга холоммут киһи дуу диэммин бастакы хоһооммун сыспар анаан диэн аҕыйах копия туһулуйбутум. Ону то олорбор ыйдаам дьоно олорум Били мах молох поэтесса булох киһи дьарыккин дьуһуруҥунан дьарыктан диэннэр дии хайааннар онтон сылтаан дэмин хуруйар буолбутум онтон бэйэм отто айылханы сөбүлүүбүн айылха таҕыстахпына хайда эрэ аһыллаан мунна суруй хуруйабын дьаһаныыбын онтон сан хоһоон диэни санаабар киһи санаатын киһигэ онон тобу үөрүүлээх күммэр холобур хоһоонноммут тиһэммин таҕыстыннар диэн хоһоон айарга холонобун. Оттон быһанныгы үйэҕэ киһи бу этэргэ дылы бастаап үйэтэ баар буолан, барыта бу түмсүүлэргэ баарбын. Майаҕа улуска Сырды кыра диэн хоһоон түмсүүтүгэр онно чириэммин уонна көҥүл өйі диэн тобу республиканскай миэ туохтаах түмсүүгэ баар этэ, онто пока диэн тохтубут дьабыт. Онно оттон бу ырыынак кэмэ кэлбитинэн кырдьык кинигэ таһаарар кырдьык ыарахан. Онтон уопсай бу түмсэн диэбит курдук кинигэни элбэх буолан таһаартара холобур бастакы кинигэм бу Майа сүүс уон биэс сылыгар үөрүүлээх сылыгар аналлаах кинигэни майаларга кытта түмсэн Тахтыыр ахтыыр майабыт диэн кинигэҕэ хоһоонун хоһоон киирбитэ икки хоһоон киирбитэ. Манна бу салайааччыбыт ким Попова Елизавета Семеновна кини туохтан бэчээттэтэн куоракка апсеттарга бэчээттэн таһаарбыттара. Ото бу унаҕас сылга үс күн ийэҕэ киирдим. Бэчээттэн то бу уопсай бэйэм кини бутаккыныма бу туохтар бу хомуурунньуктар. Бастакын бу ньургуһуннар диэҥҥэ килбите манна ми раз республикантан хоһоонньуттар хоһооннор бааллар. Идди хоһоон онна туох хоһоон холбур. Паакискаан көрдүлэр. Ол кэнниттэн бу дьэ комсомол сүүс сааһынан сибэстээн эдэр сааһым чаҕылхай сулуһа диэн кинигэҕэ эмиэ майылар бу сырды кыра диэн туохтартым сүүрэ тиксэн киирдибит манна иккилии хоһооммут киирбитэ аны туохтаах цветной кумааҕы туохтаах уонна бу кинигэҕэ үс тыһыынчаны холобур кыттыһан тохтооппут икки хоһоомтугар Онно кэнтэн дьэ бу саамай улахан туохтаах кэнни киирбит бу Саҥа дьыл хаана Саҥа дьылга истиҥэйиилэр диэн. Маны бу салайан таһаабыта Галина Вахалайканова, кэнтик кыыһа. Кини бэйэтэ үөһэ бүдүктэн төрүттээх уонна бу республиканскай той көҥүл иилэр түмсүүлэр сили туохтара салайааччылара. Оттон кэнникиттэн бу дьэ хоһооннорго хадара бэйэм кинигэ таһаарбыт Ийэм ааптарска кинигэ, кинигэбин таһаарыахпын баарабын. Билигин онно үлэ сылдьабын. Хайда эрэ гынан тону бу үс сыл оттон хоһоон син сулайга холоннум, таһаардым, хоһооннорум бааллар диэмин. Олоруча көтөн билигин хоһоон таһаарарыттан бэчээттэтэ манна уже бээннэнэ бу ыгыттарга уже бэчээттэнэн, бэрэн булан булары чугаһаан сылдьар кэпкин. Дьэ, ол курдук бу маннык киһи кырдьык эмиэ даҕаны хаайтаран хаалбакка, иһин билиҥҥи бу ырыынак үйэтэ диэбэккэ Галина Васильевна наһаа үчүгэйдик бэйэтэ үүт хайаҕас булан бу маннык кинигэлэрэ тахсыбыта кини ыччаттара, кини оҕолоро, биһиги нэһилиэк дьонноро бары үөрэн-көтөн бу маннык көрүөхпүт уонна ааҕыахпыт буоллаҕа. Ону Галина Васильевна билигин дьэ бэйэҥ хоһооҥҥуттан хаһаалыста биир хоһоонно ааҕан иһитиннэрэргэр көрдөһүөм этэ. Уоннартан уоннартан инникитин эйиэхэ бу инники айар дьоҕургар өссө үрдүк ситиһиилэри баҕарабыт. Эн эдэр киһи буолаҕын, эмиэ эдэр уһуйааччы буолаҕын. Онон оттон бу кэнники икки тыһыынча уон тоҕуска быйыл кинигэ бэчээтти сылдьабын диэтэ. Онон булан бэчээттэтээри бэлэмнэнэн уже бэлэм сытар. Онон оттон киниэхэ эмиэ ситиһиилэри баҕарыаххайын. Э, бу Ньургуһун диэн хоһоҥҥунаҕын иһэйим. Ньургуһун диэн кэрэ сибэкки. Саас аайы тыллаҕын, үөрэҕин. Дьэрэкээн ойуулаах бэйэтэ дьикти-тик киэркэтэр хонууну. Көрөбүн, үөрэбин, сөҕөбүн. Эн кэрэ ойуугун, симэххин, саһархай күө өҥүнэн сандаарар Эн кэрэ ньургуһун эйиигин, уу кэрэ ньургуһун эйиигин, төһөлөөх күүтэбин долгуйа, иэйиибин эйиэхэ аныбын. Хоһооҥҥо хоһуйан этэллэр ньургуһун туһунан элбэхтик, алыптаах ырыаҕа ыллыыллар, үҥкүүлээн кэрэтик тэйэллэр. Эн намчы ньургуһун, санатаҕын сахам кэрэ куотун, кырасыабай сэбэрэтин, Намылыйар суһуоҕун. Бииргэ хаамсан үөрэ-көтө, сырдык санаа Кыымын саҕан, олох олох устун суолун сырдатаҕын, санаам кэлиэм оччоҕо, баҕа санаам туолуоҕун, олох сырдык аартыгар тиийэ түһэн ыларбын Күндү көрөөччүлэрбит, Нөөрүктээйим нэһилиэгин олохтоохторо! Биһиги олохтоох уруйааччыларбыт сэһэннэрин, кэпсээннээх кинигэлэрин, хоһоонноох кинигэлэрин баһаал уста биһиги библиотекабытыттан кэлэн уларсаргытыгар ыҥырабыт. Болҕомтоҕут иһин баһыыбаларын!